Di priest oga dem and di law tishas dey find how dem wan go take kill Jesus, but dem dey fear di pipo. So, Satan enta inside Judas Iscariot, one of Jesus twelve disciples. E con go

Jesus ansa dem, Listen, wen una enta di town, una go meet one man wey carry wota pot. Make una follow am enta di house wey im go enta. Make una tell di pesin wey get di house sey, 'Di Tisha sey make wi ask yu where di room where mi and my disciples go for shop di Passover food. E go show una one. big room where table and chair dey for upstairs, make una prepare everything for there. When dem go, dem come see everything as Jesus tell dem say e go be, so dem prepare the Passover food for there. The last evening food. When the time reach,

Make una take dis cup and divide am among unasef, becos I tell una, from now go, I nor go drink dis wine again until God kingdom go come. Den Jesus take bread, after e tank God, e divide am con gi am to dem, sey, Na my body be dis, wey God don give una. Make una dey always do dis tin to take rememba mi. Like dat, Jesus still take di cup afta dem don shop finish kon sey, Dis cup wey God give una, na di new agreement with my blood. Last word, I won make una know sey di pesin wey go sell mi give my enemy, e dey chop with me for dis table. Because man pikin go die as God plan am, but curse dey for the person head wey go sell am. So the disciples come begin ask each other which of them go sell Jesus. Who big pass? Dey kon dey quarrel among diasef sey wish of dem big pass. So Jesus tell dem, Gentile kings dey give dia pipol orda, yet di pipol still dey call dem pipol friends. But una nor suppose to bi like dat. Di pesin wey big among una must do like sey na im small pass, and di leader go be like savant. Na who big pass? Na di pesin wey sidan for table dey shop or di pesin wey dey serve am? Nor be di one wey sidan for table? But I dey do like servant among una. Na una stay with me when I dey pass through wahala. So I give una power to rule just as my Papa don give me. For my kingdom, una go sit down chop and drink for my table and una go sit down for different different thrones dey judge the twelve tribes for Israel. Simon, Simon, make you listen, God don allow Satan make he test all of una, so that God go fit separate bad people from the good ones. But Simon, I don pray for you make your faith no fail. When you don turn back, come meet God, make you help your brothers too. Peter tell am, Oga God, I dey ready to follow you go prison and even die with you. But Jesus say, Peter, make I tell you the truth. Fowl no go do kukuruku this night until you don talk three times say you no know me. Den Jesus tell dem, Wen I send una go out witout moni, bag or sandals, e get anytin wey una need wey una nor get? Dem ansa, No. E kon tell dem, But naon, pesin wey get moni or travuling bag must to karry am. And pesin wey e nor get suwod must to sell im klot kon use di moni buy one. Bikos I tell una, wetin dem rite for God wod abaut mi must to hapun, sey, Dem kount am join kriminals. Bikos wetin God rite abaut mi, e dey hapun nawn. Di disaipols kon sey, Oga God! See two sword for here. Jesus answer, E don do. On top Mount Olives. Then Jesus comot, come waka as e dey always do go Mount Olives, and im disciples follow am. When dem reach there, Jesus come tell dem, Make una pray so that una no go fall enter temptation. Den e leave dem, waka go far small con lee down dey pray. Papa, if you like to do am, make you let dis suffer cup pass me. But make e be as you want, no be as I want am. One angel appear from heaven con give Jesus power. because Jesus dey struggle well well for im mind. E pray sotey im sweat come be like blood. Wen e pray finish, e go meet im disciples come see sey dem dey sleep because dem don tire well well. So Jesus tell dem, Why una dey sleep? Make una get up and pray, so that una no go fall enter temptation. Dem arrest Jesus. As Jesus still dey talk, at once some people waka come, and na Judas lead dem. He waka go meet Jesus, come kiss am for face. So Jesus ask am, Judas, na kiss you take sell man pikin? Wen doz wey dey near Jesus see wetin won happen, dem ask am, Oga God, make we use awa suwod? Den one among dem attack di priest savant, kon. cut im right ear comot. But Jesus shout for am make e stop. Den e touch di man ear kon heal am. Den Jesus ask di priest oga dem, di officers wey dey guide di temple, and di elders wey kom meet am sey, Una karry sword and wood like sey una kom arrest tiff. Since wen I dey wit una for di temple, una nor arrest mi. But na una time bi dis, di time wey darkness pawa go rule. Dem kondem Jesus. Den, dem arrest Jesus, karry am go di high priest house, but Pita dey follow dem for bak-bak. Wen dem don make fire for di compound senta, kon sidan togeda, Pita sidan wit di pipol tu. One savant girl si Pita sidan near di fire, e luk am for eye kon sey, Dis man bin dey wit Jesus tu o! But Pita sey, Woman, nor bi mi, I nor know am! Afta some time, anoda pesin si am kon sey, Yu dey wit dem, nor bi so? But Pita sey, My frend, I nor dey wit dem o! Wen one hour don pass, anoda pesin kon sey, I si dis man dey wit dem, bikos im too, e kom from Galili. But Pita sey, Oga God, I nor know wetin yu dey tok. At once, as e still dey tok, na im one fowl do kukuruku. Den Jesus turn look Peter for eye, and Peter kon remember di word wey Jesus tell am. Before fowl go do kukuruku this night, you go don talk three times say you no know me. Then Peter go outside, begin cry. The guards begin laugh Jesus, come dey beat am anyhow. Dey tie im eye Come dey ask am, Oya prophesy, na who knack you so? Dem still curse am with different words. When morning reach, the elders with the priest oga dem and the law teachers come gather. Then dem take Jesus go their council, come tell am say, If you know say na you be the Christ, make you tell us. But Jesus answer, If I tell una, una no go believe me, and if I ask una question, una no go gree answer. But from now on, man pikin go sit down for God right hand where power dey. All of dem kon ask, So yu bi God Pikin? Jesus ansa, Na una tok am o. Den, dem kon sey, Why wi nid anoda witness? E don tok evritin by imsef!